Айыыһыт хотунтан алгыһын ылаҥҥын уол оҕо кыыс оҕо арчыта буолаҥҥын биһикпэр бигээҥҥин биэбэйдээн иитэҥҥин эн киһи гыммыккар биһирэ миэйиибин эйиэхэ аныыбын сүрэҕин сылааһын эн миэхэ анааҥҥын түүн күнүс дьыл-хонук буомнарын ааһаҥҥын олохпор дьылҕабар аанньалым буолаҕын Күндү нэһилиэкпит күҥкүбэй ийэлэрин, Россия ийэлэрин күнүнэн Айхал сынньалаҥ киин аатыттан ис сүрэхпититтэн истиҥник эҕэрдэлиибит уонна ийэ удьуор утуму тэнитээччи биэриибитин көрөргүтүгэр ыҥырабыт. Нам улууһа урут уруккаттан элбэх герой ийэлэрдээҕинэн биллэр, билиҥҥи кэмҥэ улууспутугар тоҕус герой ийэ баар. Онтон биһиги түбэбит нэһилиэгэр үс герой ийэ олорон, үлэлээн ааспыттара. Яконова Анна Романовна тыһыынча тоҕус сүүс отут сыллаахха Намлуһугар түбэ нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Ийэтэ Дьяконова Степанида Никитична уон биир оҕону төрөппүтүттэн икки оҕо тыыннаах хаалбыт. Ол Анна Романовна уонна эдьиийэ Пелагия Романовна. Анна Романовна түбэннээн, хатырыгынан үөрэнэн, Сэттэ кылаас үөрэхтэммит уонна улаата түһээт, Чапаев холкуоска икки оҕуһунан от тиэйээччинэн үлэтин саҕалаабыт. Аан бастакыннан уон түөрт ыаны ыранаҕы ньирэйдэри биэрэннэр, ыанньыксыт сыралаах үлэтин саҕалаабыта. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүөн аҕыс сыллаахха олоҕун аргыһын Дьяконов Семен Петровиһы көрсөн ыал буолаллар. Анна Романовна тыһыынча тоҕус сүүс алта уон сыллаахха уопуттааҕын, үлэҕэ бэриниилээҕин таба көрөннөр, салалтата туҥуй булгунастары туттарар. Бу да үлэҕэ кини бастыҥ көрдөрүүнү ситиһэр. Ол курдук биир ынахтан тыһыынча күүс киилэ үрүҥ илгэни ыган, бастыҥ аньык сиккэн бочуоттаах аат иҥэриллибитин туһунан райсовет исполкомун Сыстыпа райкомун аатыттан удостоверение туттарыллыбыта. Семен Петровичтыын отут түөрт сыл бииргэ олорон аҕыс уол үс кыыс барыта уон биир оҕолонон тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон сыллаахха СССР Верховный Советын уурааҕынан Анна Романовнаҕа Герое үрдүк аата иҥэриллибитэ уонна Герое уордьанынан Ийэҕэ албанаат бастакы иккис үһүс степеннээх мэдээллэринэн наҕараадаламмыта. Төһө да элбэх түбүккэ, сыралаах үлэҕэ сырыттар, Анна Романовна нэһилиэккэ буолар туох баар тэрээһиннэргэ барытыгар кыттара. Айылҕаттан бэриллибит олус үчүгэй иэйиилээх куоластааҕа сыанаттан түспэт ырыаһыт этэ. Элбэх конкурстарга кыттан лауреат аатын ылаттаабыта бочуотунай грамоталарынан бэлиэтэммитэ. Билигин Анна Романовна, Семен Петрович Дьяконовтар оҕолоро уон тоҕус сиэннэрэ, сүүрбэ түөрт хос сиэннэрэ бары үөрэхтэнэн үтүө үлэһит дьон буолан ааттарын ааттаталлар

Никонова Анна Никентьевна кулун тутар сүүрбэ тоҕус күнүгэр тыһыынча тоҕус сүүс отут үс сыллаахха Кэбээйи оройуонун Кэбээйи нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Бииргэ төрөөбүттэр үстэр эбит. Күн күбэй ийэлэрэ эрдэ олохтон туораан аҕалара Нам оройуонун түбэ нэһилиэгэр кэргэн ылан көһөн киирбиттэр. Анна Никентьевна тыһыынча тоҕус сүүс биэһин икки сыллаахха тапталын көрсөн удьуор үлэһит уолга Никонов Савва Егоровичка кэргэн тахсан үрүҥ күөлгэ олорбуттара. Онтон үс холкуос холбоһон Маленков холкуос ааттанан түбэҕэ культура учаастагар көһөн киирбиттэрэ. Кэлин сааһырыахтарыгар дылы түбэҕэ олохсуйан олорбуттара. Анна Викентьевна интернакка тех үлэһитинэн, поварынан, холкуоска үүт сүүрдээччинэн, совхозка түбэҕэ күндү түүлээх кырамахтаах хара саһылы иитэр саһыл ферматыгар өр сылларга эҥкилэ суох үлэлээбитэ. Ону таһынан отчуттарга килиэп буһарааччынан хас да сайын үлэлээн үлэһит дьон махталын ылара. Кини олус чэнчис, ыраас туттуулаах, Оҕолорун таҥаһын түүлээххэ тиийэ бэйэтэ тигэрэ, куруһуба арааһын баайан араас сыттык, утуйар таҥастары, түннүк сабыыларын киэргэтэн дьиэлэрэ олус мааны буолара, ону таһынан билэ тигэн, саһыл түүтүнэн былаат баайан, элбэх оҕо таҥаһын-сабын бэрийэн, куруук миниэс бурдук астаах хаһаайка бастыҥ этэ. Анна Иннокентьевна Сава Егоровичтыын уон биир оҕону төрөтөн, иитэн, улаатыннаран таһаарбыттара. Анна Иннокентьевнаҕа «Герое» үрдүк аата иҥэриллибитэ уонна «Герое» уордьаннарынан «Күн күбэй ийэ», «Ийэҕэ албан аат» мэдээллэр бастакы иккис үһүс истиэпэннэринэн наҕараадаламмыта. Билигин отут аҕыс сиэн, алта уон икки хос сиэн, кинилэр кэнчээри ыччаттара араас эйгэҕэ үөрэхтэнэн, үлэһит буолан олороллор.

Слепцова Александра Семеновна Нам оройуонун Арбын нэһилиэгэр тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биэс сыллаахха төрөөбүтэ. Төрөппүттэрэ эрдэ күн сириттэн бараннар тоҕус сааһыгар төгүрүк тулаайах хаалбыта. ол иһин олох кыра эрдэҕиттэн холкуоска үлэлээн саҕалаабыта. Үксүн анньыксыттаабыта, кэлин детсадка повардаабыта. Нэһилиэкпит элбэх кырачаан оҕолоро Александра Семеновна минньигэс тотоойу астаабыт аһын аһаан улааттахтара. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүөн икки сыллаахха олоҕун аргыһын Дмитрий Прокопьевич Захаровы көрсөн ыал буоланнар уон оҕоҕо күн сирин көрдөрбүттэрэ. Тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон түөрт сыллаахха кэргэнэ ыараханнык ыалдьан олохтон баран бу элбэх оҕолору соҕотоҕун атахтарыгар туруорбута, үөрэттэрбитэ, ыалыммыттаабыта. Александра Семеновнаҕа тыһыынча тоҕус сүүс алта уон сэттэ сыллаахха Герой ийэ үрдүк аата иҥэриллибитэ. Ону таһынан Герой ийэ уоргана Күн күбэ ийэ, ийэҕэ албан аат мэдээллэр бары степеннэрэ, үлэ бэтэрээнэ, тыл ветерана, бэрт элбэх грамоталар, махтал суруктар кини бэриниилээх үлэтин, чаҕылхай олоҕун туоһулууллар. Олус үтүө дууһалаах, дьоҥҥо-сэргэҕэ эйэҕэс сыһыана Тетя Шура диэн таптаан ааттанар үтүө-мааны ийэ этэ. Александра Семеновна нэһилиэк общественнай олоҕор олус активнайдык кыттара, Өр сылларга нэһилиэгин Сэбиэтин депутатынан, табаарыстыы суукка чилиэнинэн, ветераннар сэбиэттэригэр, олорор Сарыал түөлбэтин үлэтигэр төһүү күүс буолан барытыгар кыттара. Ону сыаналаан киниэхэ улуус Түбэ нэһилиэгин ытык киһитин аатын иҥэрбиттэрэ. Удьуор үлэһит ыал оҕолоро кыра эрдэхтэриттэн үөрэххэ-үлэҕэ дьулуурдаах буоларга уһуйуллан төрөөбүт нэһилиэктэригэр, республика араас муннуктарыгар тэнийэн, хаҥаан, билигин сүүрбэ сэттэ сиэн, алта уон хос сиэн, биир хос-хос сиэн үлэһит үтүөлэрэ ыал бастыҥнара буолан Александра Семеновна, Дмитрий Прокопьевич олохторун салгыы олороллор.